ई लंगटो हवा कत आबि रहल यऽ फेन मास्टर साहब के कपार चाटि लेते ओए मास्टर कतऽ छौ जो न रहो ऑफिस में हेतो आइ तोरो पता चलतो बच्चा जो धुर बुर्बक आय मास्टर के पानि नहि पिया देलहुँ तऽ हमरो नाम रवियानी सर प्रणाम आनंद रह हम कोनो अहाँ जकाँ मोगिया हवा छी से आनंद में रहू हरो कहलियो आनंद रह कि कहलियो आंगन में रह पागल आवा तोरा एतेक देरी कतऽ लागि गेलौ रे अयो मास्टर रास्ता में एक आदमी के एक सौ रुपया हरा गेल छले ताई देरी लागि गेले अच्छा अच्छा तू ओकर रुपैया तके में सहायता करे छलही गए तू सुधर गेलही रे धुर मास्टर ऊ बात नहीं छै तब कोन बात छै रे ऊ एक सौ रुपया पर हम ही ठार छलिए आ सब बापू एना से ओना एना से ओना एना से ओना ताके छले आ जब सब ताक के चल गेले थाक के तब हम उपाय लऽ के आबि गेलहुँ बुधियार छी न हम दूर लंगटा हवा तू कहियो ने सुधर मैं तोरा से किछ बात करबाक ये जे बात करबाक ये से जल्दी करू आइ हमरा पास टाइम नहीं ये आइ टाइल पुल्ली के माइट छै सब के पदा पदा भए भए आ एतऽ बैठ ठीक छै बैठे छी हड़बड़ाओ नहीं न देखी पढ़ि लिख कऽ लोक बुधियार बनै छै ने तऽ हमहूँ तऽ बड़का बुधियार छी ने यौ देखी लोक सब पढ़लकै लिखलकै तब ने चाँद पर चलि गेलै आ तू बुढ़बक के रहमा धूर पर तब चाँद पर गेलै हम सूरज पर चलि जेबै सूरज पर जेबही सूरज आगि का गोला छै जरि का भसम भऽ जमा बुर हम कोनो अहाँ जकाँ बुरबक छी जे दिन के जेबै हम तऽ राति के जेबै यौ पर हम बाबा ई कोन मनुख छै हौ सुन तोरा से हम प्रश्न पूछै छियौ तू ओहिके उत्तर दीही उत्तर तऽ अहाँके हम बिना प्रश्ने पूछले बता देब से कोना रे अहाँ कोन मुँहे बैठल छी दक्षिण मुहे तऽ उत्तर अहाँके पाछू भेल हे भगवान बाप रौ बाप की भेल यौ सर भगवान कक्का के किया हाथ करै छी बड जरूरी है तब मोबाइल पर बतिया लिया ना अरे चुप चुप अलबटा भाग तारवा ने तरीका से कपार पर तोरा से एगो सवाल पूछे के छो आ तोरा जवाब दे के छो ठीक छे पूछू पूछू तोहर बाबू तोरा दस टा रुपया देलको त पाँच रुपया के बिस्कुट खा लेलही त आब क क्या रुपया तोरा ला बचलो अहाँ क्रिया एको रुपैया नहि से बनार माँ साहब हमर बाबू बड्ड कंजूस छै दस टा रुपैया मंगबै तऽ पाँचे टा रुपैया देत आ पाँच टा रुपैया के हम बिस्कुट खा लेबै तऽ अहाँ बाजू कए टाका बचतै नहि बचतौ नहि बचतौ ठीके नहि बचतौ रे अच्छा सुन तोरासँ हम दूसरा सवाल पूछै छी मानि ले तोरा दू रुपैआमे एक किलो आम देलको तऽ चारि रुपैआमे एक किलो आम देतौ पचास किलो से कोना रे अहाँ कहलियै दू रुपैआमे एक किलो आम लेतो मानि ले आ अहूँ हमर बात मानि लिअ ने यौ मास्टर सर तोरा माथामे भूसा भरल छौ यौ मास्टर साहब अहाँ तोहर बाबूके पाँच हजार टाकाके नुकसान कऽ देलियै से कोना रे काल्हे खूब हमर बाबू पाँच हजार टाकाके महीस लए भुस्सा लऽ लेलकै अरे पका रे बा बहुत सवाल पूछ लेलियै अब अहाँ से हम एगो सवाल पूछब ओहिके अहाँ सही सही जवाब दियौ की पूछ सोमना के माय कहै छै कि सोमना सोम के ले तैं एकर नाम सोमना छै आ मंगला के माय कहै छै मंगला मंगल के ले तैं एकर नाम मंगला छै आ बुधना के मैं तो कहे छे कि बुधना बुध के ले तय का नाम बुधना छी तो हमर नाम रविया कथी ले छी तू हो रैन कयल हबी तय तोहर नाम रविया छे तू धूर बकलोल मास्टर रैन का तो सब कुछ बंद रहे छे तो हम कता से आबि गेल अरे हमर बाप हम जान बाका छी दे अब तू मूरी रगड़े तो रहो हम तो अब चलल हियो अन्य सारा चल गेल आइ तऽ हमरा पागल बना के रख देने छले